Insemmilkom jena Karl Xkembri nilqakom għas seba episodju ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmien. Illum se tingħaqad miegħi poetessa li ilha snin li telqet minn Malta kważi kwarta seklu issa u taħdem fuq eh, ħafna traduzzjoni ta' poeti Maltin għal Franċiż u istess għandha l-ktieb seminali tagħha tal-poeżiji Bejn Baħar u Baħar. Qed nitkellmu fuq Elizabeth Grech. Merħba Liz. Grazzi.
Grazzi tal-istedina u grazzi lil Pen Malta insomma ta' din l-inizjattiva għax naħseb li hija importanti immens. Fejn tinsab bħalissa? Jiena qiegħed Nairobi eh, fejn qed nirrekordja ħafna minn dawn il-poddati, inti diġa għedna tinsab il-barra minn Malta. Nafu li Franza, però għedin ftit iżjed. Jiena qiegħda Pariġi bħalissa. Ovvjament dan l-aħħar qed ngħix bejn Pariġi u Reġġo Kalabria, ma bħalissa Pariġi qiegħda. Illi ngħixaw issa 21 sena, Franza 24 sena, madoff. Jaddi ħafna żmien, Karl. Daqshekk, daqshekk ilek. Però però tiġi Malta tmur lura Malta ta' spiss, le tal-inqas darba fis-sena. Għamilt ħafna snin twal, kont niġi kważi tliet darbiet, anki erba' darbiet fis-sena. L-ewwel nett kiġi li kien ikolli opportunitijiet ta' xogħol ukoll, imma qisu minn mindu mill-pandemija law id-distakk inħoloq ħafna kiber jgħanajdu hekk u ovvjament kemm ilni naħdem ma' mana kuma teatro pers li jkolli mmur spiss l-Italja diffiċli immur kullimkien ħanajtek allura xi kultant ikolli nażel li mmur reġġo fuq xogħol minflok immur Malta. Mm, mm. Niġu għal-xol teatrali li qed tagħmel fl-Italja wkoll eh, fi ftit ħin, però qabel xej, inti poetessa għandek tal-ktieb li ħareġ wara ħafna snin eh, illi fihom ktieb inti wkoll. Eh, però qabel nitkellmu fuq il-kitbit infushom, kif tikteb inti għandek xi ritwal, għandek xi proċess?
Iva, ehm, fil-verità m'għandi l-ebda regola, Karl, nimxi ħafna bla ptit. Ejja ngħidu li ma niktibx b'mod regolari, nipprova ma nisforzax lili nnifsi fis-sens li sibt ruħi f'mument li kważi kont nistressja ruħi talli mhux qed nikteb u nsawwat lili nnifsi. Li mbagħad qed tisma' l-kitba trid tkun xi ħaġa ta' pjaċir fis-sens jekk għandi aptit nikteb jekk il-kliem ġej, orrajt, jekk le, Ħafna drabi ninsew forsi li f'dak il-perjodu fejn ma nkunux qed nikdbu tkun ikun qed jissawar xi ħaġa ġo fina, jisu jkun żmien ta' ġestazzjoni, ma nafx kif nispjega din. Issa ħafna drabi nikteb bil-lejl meta nkun ħanorqod jibdew ġejjin il-kliem U nibda ngħid il-lallu sek mhux ħanqum u nħarbex xi ħaġa ninsa. U ġili noqgħod nirrepeti l-kliem f'moħħi biex l-għada ma ninsiex, ovvjament jekk ma nqumx u niktibhom fil-ħodu nkun insejt kollox. Il-poezija tkun perfetta u tkun sparixxiet għal kollox. Ehm, Ħafna drabi, ovvjament nerġa' noħdem fuqhom, nerġa' norqomhom imma m'iniex metikoluża ħafna fil-kitba. La jien regolari u lanqas jiena metikoluża, fis-sens jekk tkun ħarġet xi ħaġa, l-unika tip ta' editing li nagħmel huwa li nneħħi l-kliem żejjed, li mmur għall-essenzjal. Li hija l-iktar funzjoni importanti tal-editing fil-verità li tiżbor tiżbor il-skuk le u mill Eżatt, l-iżbor tiżbor hija immaġini sabiħa mezz. Ħanisselli filek din. Għax toġobni. Ma vintajt jien ċert. Uża kemm trid. Imma inti qattajt ħafna minn ħajtek tiżbor milli nista' nifhem għaliex għandek għandek eh, eh, esperjenza ta' il fuq minn 20 sena tikteb żgur u ħareġ il-ktieb propju erba' snin ilu eh, il-ktieb li ħareġ mal-Merlin mal-Merlin Publishers bejn baħar u baħar. X'wassal għal dat-tul kollu? Issa, fil-verità, m'ilnix daqshekk nikteb b'mod intens, fis-sens, niftakar naħseb l-ewwel poeżija li kont ktibt forsi kelli xi tmintax-il sena, kont Hastings, u qattajtha u armejtha, ġifieri m'għandix idea ta' xi ktibt. U mbagħad ġie li kont inħarbex xi ftit xi vers 'l hawn u 'l hemm, imma bdejt nikteb tard u bdejt nikteb permezz ta' traduzzjoni, It-traduzzjoni lili wasslitni għall-kitba. Fis-sens dejjem kont attirata ovvjament lejn il-letteratura u l-letteratura Maltija b'mod partikolari għax għalija kien mezz kif inżomm il-kuntatt ukoll mal-lingwa tiegħi peress li għext ħafna ħafna żmien barra u kienet il-laqgħa tiegħi ma' Adrian Grima u ma' awturi oħrajn bħal Antoine Cassar, Claire Azzopardi li Afdawni b'xogħolhom, ovvjament, għall-Franċiż u bdejt nesperimenta b'dal-mod. U naħseb it-traduzzjoni, għalija traduzzjoni hija mod, l-iktar mod profond kif tista' taqra xogħol ta' awtur. U din l-esperimentazzjoni tal-għażla tal-kliem, għax ovvjament kif taf inti wkoll it-traduzzjoni hija għażla perpetwa li ma kelma ħan għamel din jew din, le din aħjar ma eh, biex tirrispetta r-ritmu żomm ċertu bilanċ, toħloq dinja oħra f'lingwa oħra, għax ovvjament ħafna drabi ma tistax iżżomm l-istess bilanċ li hemm fil-lingwa oriġinali. Issa dan l-eżerċizzju inkuraġġini u bdejt nikteb jien. U l-ewwel darba rajt waħda jew żewġ siltiet f'open mic ta' Enizia Med qabel il-Festival tal-Letteratura u minn hemm bdiet il-biċċa tax-xogħol. Għax eh, kien hemm Claire u qalt li isma' li żmel inti tikteb. U għedtila eħe, qalt li jibat li kollox. U bdejna naħdmu fuqhom. Inkuraġġitni ħafna, insomma, editjajthom U bla ħsieb ta' xejn għax qatt ma kelli ambizzjoni li nippubblika bgħatthom lil Chris tal-Merlin u għoġbuh mal-ewwel. Jiġifieri kont fortunata, forsi kien il-mument il-mument it-tajjeb le xi kultant it has to be the right moment for things to happen. Ċertament it-timing imma imma x'ġalek lilek għaliex kien importanti għalik li tikteb il-poeżija inti stess? L-ewwel nett fil-bidu ma kinitx qisha neċessità għalija, u mbagħad iktar kemm bdejt nipprattika, iktar beda jiġi l-kliem. U hemmhekk ħassejt il-bżonn li nesprimi ruħi, ma naħseb kelli bżonn dan iż-żmien ukoll kelli bżonn nieħu distakk mill-affarijiet li kont qed nikteb. biex nevita kull tip ta' pathos li jista' jkun hemm meta inti qed tikteb fuq diżappunti, fuq telfa, fuq affarijiet ta' niket, li kelli bżonn nirfina l-espressjoni tiegħi imma kelli eh, kelli bżonn nesprimi ruħi bħala terapija naħseb kienet ukoll. Hmm.
Ħansaqsik ħaġa li tiġi f'moħħi li li li ilni wkoll eh, minnix daqshekk imma kważi 14-il sena issa maqtuħ minn Malta, ngħix barra. Jista' jkun li inti wkoll kien importanti għalik li dik il-kelma eh, tfittixha tibqa' għaliex jisqat taħrablek minħabba d-distanza. Iva, Assolutament, Karl, speċjalment li jiena meta ġejt eh, eh, kemm ilni ngħix Franza, il-Malti m'għadix il-lingwa li nitkellem kuljum. Jiena qatt ma nitkellem bil-Malti, ħlief fuq WhatsApp mal-ħbib fil-messaġġi vokali u fuq it-telefon vera rari. Nitkellem il-ħin kollu bil-Franċiż, Naħdem bl-Ingliż għax nittraduċi x-xogħol prinċipali tiegħi huwa li nittraduċi mill-Franċiż jew mit-Taljan għall-Ingliż u nitkellem ħafna bit-Taljan ukoll. Allura issa tgħid li hija mal-poeżija mhix kelma li tgħidha, hija kelma li tiktibha. Però ehm, Hemm kif naqbad ngħid, hemm relazzjoni wkoll mal-laterali għax hemm ir-ritmu, jiena nħobb meta nikteb il-poeżija naqra biex nisma' lili nnifsi. Qisha bħala bħala biċċa mużika, bħala biċċa melodija. U bla dubju ta' xejn li bħalek jiena waħda mir-raġunijiet prinċipali naħseb li kelli bżonn nikteb hija li li nikteb u naqra bil-Malti hija li nżomm dan il-kuntatt u ma nitlifx il-lingwa materna tiegħi. Li laqas ma nistax ngħid li għadha kważi l-lingwa materna qed napproċċja bħala lingwa stranjiera daqs il-lingwi l-oħrajn il-Malti għax irrid nirrifletti qabel ngħid xi ħaġa jew pereżempju ġieli waqt li qed nitkellem bħalma qed nitkellem miegħek Jibdew jiġuni jew bit-Taljan jew bil-Franċiż, jew ġieli nikteb xi email lil xi ħadd u nibda b'lingwa u nispiċċa b'lingwa oħra, ġifieri xi kultant ikolli taħwid kbir ġo moħħi fuq il-kliem. U jgħaddilek minn rasek pereżempju tikteb bil-Franċiż?
Ġieli ktibt bil-Franċiż, però ma nafx għandi naħseb hija relazzjoni ta' mħabba mal-Malti wkoll il-fatt li meta nikteb bil-Franċiż naqlibhom għal Malti wara. Fis-sens ta' ma hmm. nafx naħseb Eħe, eh, l-poezija minn għandi bil-Malti trid toħroġ. Ħana zarda eh, nejt x'qed ħoss inti għax naħseb eh, naqblu ħafna f'dan is-sentiment illi meta tkun fil-pożizzjoni tagħna li qed tuża lingwa oħra full time il-ħin kollu jew iktar minn lingwa waħda ħlief il-Malti tħoss li hemm ukoll sens ta' missjoni li tikteb bil-Malti. Ma rridx nirromantiċizza żejjed imma imma nħoss sens ta' dmir. Eħe, hija forma forsi ta' reżistenza dmir kważi kważi lejja nnifsi u lej dak li jiena li jiena li jiena minn fejn ġejt. Fil-fatt dmir personali. Għalija Eżatt, għalija hija importanti wkoll pereżempju li nitkellem bil-Malti mat-tfal tiegħi, li tfal tiegħi l-lingwa tagħhom u din kienet xi ħaġa vera sorprendenti għalija meta bdew jitkellmu realizzajt ħeq daw il-lingwa tagħhom mhijiex il-Malti hija l-Franċiż Imma jiena nibqa' nkellimhom bil-Malti għax għalija hija mod kif inżomm ehm, kif tgħid l-infanzja tiegħi ħajja ġewwa fija, le? U turihom turihom x'nu mal-eruq tiegħek, le għax dik dik l-istess ngħidha jien mat-tifel tiegħi li Huwa importanti nurih jien minn fejn ġej, issa x'jagħmel bih hu affarih eventwalment, imma rrid nurih li apparti d-dinja hemm ukoll din id-daqsxejn ta' gżira li ġejt minnha jien u tinkludi rikkezza anki ta' lingwa l-Malti li almenu nesponuhom għalih mbagħad jagħmlu huma. U kważi kważi ma nafx inti jekk inti wkoll hemm dan il-konfront ma' lingwi oħra, Karl, jiena nħoss li iktar kemm sirt naf lingwi oħra, iktar nirrealizza kemm il-Malti huwa sabiħ u kemm il-Malti mhuwiex eh, użat għall-altezza ta' dak li hu, għax huwa hija lingwa vera rikka, vokabolarju vera rik, semantika aktar flessibbli minn lingwi oħra. Għara tista' tesprimi ruħek b'modi infiniti le bil-Malti. Ekku, dik dik kont ukoll realizzajta ħafna meta kont ngħix fil-Vant Nofsani u kont u anke tal-limt l-Arbi u tinduna kemm għandna eh, rikkezza kbira minn fejġi il-Malti li mbagħad mexa triq għalih u għandu tant tant riżorsi. Imma għajja nifukaw fuq il-kitba tiegħek għax dik għalhekk qed nitkellmu llum Liz. Inti fil-ktib tiegħek għandek għandek eh, l-ewwel parti dedikata kważi kollha lil ħsibijiet u lil kliem. Qisek taqta' lilek innifsek minnek innifsek, minn ħsibijietek, tpoġġihom quddiemek b'xi mod u isom isom sospiżi minnek innifsek biex tiktib tiktibhom u tikteb dwarhom. X'tista' tgħidilna fuq dan il-proċess?
Mela, dan il-proċess beda eh, nista' ngħid li grazzi lilek ukoll, Karl, tiftakar darba kont ixxerjajt miegħi Headspace ilu żmien, ilu snin twal. Eżatt. Li hija biex ngħidu l-semmija hija lep lep fuq il-mobile li tgħinek eh, timmedita. Medita. Li jeħtieġ eh, naġġa nibda
Eżatt, u wieħed mill-eżerċizzji kien li tpoġġi bilqiegħda u tħares lejn ħsibijietek bħalma qed tħares fuq bank lejn il-karozzi għaddejjin. Issa jiena din għenitni ħafna fil-kitba, fis-sens li għalija l-kitba hija proċess ukoll spiritwali li nipprova noħloq distakk u nħares lejn dak li nkun qed nesperjenza jew dak li jkun esperjenza xi ħadd ieħor u li nixtieq jew inħoss il-bżonn li nikteb fuqu. Imma li noħloq distakk biżejjed biex inkun forsi mhux oġġettiva, għax diffiċli tkun oġġettiva ma' xi ħaġa li tolqtok daqshekk. Imma biex nipprova nħares lejh minn min, min perspettiva oħra, jisni qed nara ħajti jew dawn l-esperjenzi jew dawn il-mumenti bħal ma nħares lejn film. Mhm. Issa, ovvjament, hemm influenza wkoll għax jiena nipprattika l-yoga, il-nisnin twal, nipprattika l-yoga, nipprattika ħafna l-meditazzjoni. Allura ma nistax ngħid li dan il-proċess u wasal x'imkien huwa proċess ta' tfittxija kontinwa u perpetwa, le? Ġifiri, ejja ngħidu li din il-ħaġa li nħares lejn ħsibijieti hija tip ta' meditazzjoni jew jew ejja ngħidula kontemplazzjoni li li li għenitni ħafna biex nifhem iktar li l-nifsi biex nipproċessa l-esperjenzi li għaddejt minnhom, anke l-esperjenzi ta' niket, u nipprova nħares fihom, insib fihom elementi ta' kif tgħid, ta' growth li u ta' trasformazzjoni, speċi ta' li jiena kieku ma għextx din il-ħaġa ma kontx nitgħallem din jew ma kontx insir hekk jew u din tinħass ħafna fil-kitba tiegħi. U mill-klim li semmejt inti, naħseb il-keywords jisu li qbat tul dil-minuta li l-na nitkelmu, jisu eh, għandek l-element ta' spiritualita, meditazzjoni, kważi terapija. Allora l-mistoqsija tiegħi x'jagħmel dawn il-poeżiji xi ħaġa iktar minn terapija, mhix ġast autoterapija tiegħek innifsek, din dawn huma poeżiji, dan huwa prodott letterarju qabel xejn. Eżatt, eżatt.
Le, fis-sens ta' għalija hija mod ukoll kif kif nikkontribwixxi għal bidla li nixtieq madwari, fis-sens li għalija r-rivoluzzjoni tibda minni stess. Li jekk jiena minix kapaċi nkun empowered, Mela diffiċli nistenna li s-soċjetà tkun empowered u għalxejn immur u, u nipprotesta barra fit-triq jekk jiena għadni ma bdejtx naħdem fuq innifsi biex nibdel dawk l-esperjenzi li għaddejt minnhom ta' fraġilità f'forza għax il ovvjament għalija l-fraġilità u l-forza kif tgħid u s-saħħa huma żewġ faċċati u l-qawwa huma żewġ faċċati tal-istess Midalja, allura mhijiex xi ħaġa individwa din kif tista' tinħass, għax ovvjament l-ewwel net l-esperjenzi li għext jiena mhumiex tiegħi, għax huma esperjenzi umani u nista' ngħid li huma forsi sentimenti universali. U hemm aspett ukoll ta' tfittxija ta' sbuħija anke f'mumenti ta' niket jew anke f'mumenti banali. Tipo jinna fedin fitri u t-tifel t-tifel tiegħi għamel ħabta jaqta' fjura kuljum fit-triq mill-iskola biex jagħtijili. Għalija hija poeżija dik. Mhm. Hija mod kif minflok inħares lejn lejn is-sema griża ta' ġimatej sħaħ mingħajr ma nara x-xemx, imma rajt ix-xemx f'din il-fjura. U inti qed titratta, ġifiri semme inti qed il-banali, imma qed titratta affarijiet bħala om, bħala mara, liz eh, awtriċi, liz attivista, liz femminista li hija wkoll om u qed tieħu it-tfal u għandek il- fejn inti? Inti inti da kollu, inti inti iktar minn hekk, inti inti qed tikteb anka tesponi l-fraġilità tiegħek f'dawn il-poeżiji.
Assolutament.
Id-diffikultà ta' kuljum li tkun biss mara u li tkun mbagħad kull ħaġa oħra li inti trid tkun. Eżatt, diffiċli tkun ħafna affarijiet fl-istess ħin. Però ovvjament ehm, naħseb li ġewwa fina dejjem hemm identità ta' jenejdu ta' ruħna, jekk nistgħu nsejħula hekk, jiena nemmen fiha din li hemm xi ħaġa beyond il-ġisem u beyond il-moħħ. Nejtek, niddissoċja ruħi ma' kulti ma' reliġjon, imma iktar mod spirituali, umanistiku qed ngħidlek. Imma ovvjament imbagħad kull persuna għandha identità differenti bħalma qed inti jiena mara l-ewwel nett, jiena femminili għax jiena dak hu dik hija sesswalità tiegħi, il-ġeneru tiegħi dak huwa l-ġeneru tiegħi. Imma jiena wkoll omm, jiena ħabiba, jiena tifla, jiena oħt, ġifieri hemm dawn l-aspetti kollha li li ppruvajt nesperimenta ftit bihom ukoll kif semmejt inti f'ċerti poeżiji.
U hemm hemm mument li laqatni fej isek qed tgħid lit-tifel tiegħek qabel qabel jien ommok jiena mara. U ma dawn momenti zbieħ ma u koll fej qed tagħmel statement. Eh, tista' tgħidilna ftit iżjed dwar il-femminista ta' ġofik.
Issa, l-ewwel net biex inkun sinċira mingħajr ma imma ovvjament din hija biss l-opinjoni tiegħi, il-kelma femminista nħossni ftit komda biha. Għaliex? Għaliex Sfortunatament, hemm ċertu approaches, insejt kif tgħidha dil-kelma bil-Malti, li użaw din il-kelma ta' femminista għal azzjonijiet antagonisti kontra eh, xi ħaġa, kontra jiena ma nħossix hekk. Ovvjament il-femminiżmu fejn fejn tidħol fejn jidħlu drittijiet huma importanti immens, huma fundamentali u fejn nippruvaw dejjem nagħtu vuċi lil mara biex titkellem hi fuq l-esperjenzi tagħha, naħseb li hija importanti immens għax pereżempju fil-kitba ehm, Ovvjament sa il-kitba l-kittiba hemm iktar kittiba irġiel magħrufa naħseb milli nisa kulħadd kulħadd jafa din m'għandix statistiċi imma forsi qed ngħid ċuċata. Naħseb l-importanti storikament storikament ekku ekku però eh.
Allura nemmen li pereżempju importanti li l-mara titkellem fuq l-esperjenza tagħha bħala mara u dak kollu li tgħix bħala mara l-fatt li twelled, il-fatt li ma twellidx ukoll, għax din hija xi ħaġa ċe biex tkun li provajt ngħid lil ibni f'dik il-poeżija kienet li ehm, il-fatt li jiena omm mhux għax jiena omm jiena mara, jiena l-ewwel mara għax jiena liż, għax jiena jien u tal-li jien mara kelli l-opportunità li nġorrok ġo fija kieku kont raġel ma kontx inkun nista' nġorrok sewa. Imma barra li huwa statement femminista jena jdu hekk. Huwa mod ta' kif jiena provajt ehm, jew għadni nipprova nrabbi l tfal tiegħi b'awtonomija. U nixtieq naqralkom silta għax din fil-kitba tiegħi l-ktib il-profeta ta' Ħalil Ġibran li nimmaġina li taf bih

You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls. Um, U din provajt nesprimija ħafna fil-konverzazzjonijiet tiegħi mat-tfal li jinsabu f'wieħed mill-kapitli għanejdu hekk ta', ta bejn baħar u baħar. Mhuwiex eżerċizzju faċli bħala hom, għax ovvjament hemm dejjem din il-ġibda ta' tip ta' dipendenza le għax hemm hemm bond fiżika u emozzjonali kbira mmens eh, mat-tfal. Però naħseb li l-importanti li nkunu attenti għalija din il-ħaġa u jina t-tfal jgħalmuni ħafna il-mod kif jitkellmu, għandhom fl-istess ħin għandhom l-innoċenza, imma għandhom libertà totali fil-kliem u fil-mod kif jesprimu ruhom. U jiena hmm. jalmun immens it-tfal. U din xtaqta, fil-fatt għaddi nikteb xi kitbit ġodda li ktibt huma wkoll ispirati mill-konverzazzjonijiet tiegħi Eh, kon san semmija, hija tema rikorrenti ħafna l-esperienza tijak ma' tfal u kif toħroġa fil-kitba tijak.
U ovvjament mbagħad hemm il-fażijiet differenti ta' tal-mara ħanajtek. Eh, naħseb li biex insemmi awturi oħra Maltin, ovvjament jiena minix esperta tal-letteratura Maltija, eh, eh, kif tista' timmaġina peress li ma mhux daqshekk spiss Malta mhux dejjem ikolli bagalja kbira biex inġor il-kotba kollha li jkunu għadhom kif ħarġu. M'għandix overview tal-kitba kontemporanja ħa ngħidlek, però naf li hemm kittieba nisa oħra li huma sħabi wkoll li kitbu fuq dawn it-temi bħal Claire Azzopardi f'Kastillo u fil-proġett Sura li għamlet ma' Glenn Calleja fejn titkellem dwar il-maternità u n-nuqqas tal-maternità u xi tħoss. Claudia Gawċi wkoll fl-aħħar fl-aħħar ġabra tagħha ma' xattat ta' Marisk minn għalija jekk niftakar sew hemm xi żewġ poeżiji li jitkellmu dwar il- it-twelli, kif tgħid it-twellit, about giving birth. Mhm, e, e, imma biex immur ftit lura għal mistoqsija oriġinali dwar il-femminizmu tiegħek. Naħseb il-mistoqsija li tiġi f'moħħi, meta meta bdejt weġibni e, isek kellek tagħti daqsxejn ta' distanza mit-tikketta ta' femminista minħabba ċerta faċċati tagħha li ma, ma joġbukx jew tarhom wisq antagonizzanti kif qed inti. Imma inti fl-istess jien qed tagħti d-definizzjoni tiegħek ta' femminizmu li li jolqotni hu li meta meta pereżempju ngħid jien xellugi ma nħoss li hija tikketta li qiegħda b'xi mod eh, eh, trid tikkostrinġini żejjed fis-sens li ovvjament fuq ix-xelluk kellek minn għamel atroċitajiet bħal fl-Unjoni Sovjetika u kellek minn għamel rivoluzzjonijiet paċifiċi u għamel ġifieri eh, meta jiġi meta niddiskutu l-femminizmu nħoss isu ħafna nisa stess iħossu Eh, imma isma jien minix dik it-tip ta' fem. Nafu, għax nafu mill-kitba tiegħek u speċi inti fl-aħħar mill-aħħar qed tiddefinixxi il-femminiżmu wkoll f'ċertu eh, sens. Isu jiena li rrid ngħid iktar li ġieli nħossni skomda ovvjament eh, b'din il-kelma, però fl-istess ħin eħe eh, ma nafx jekk hix forsi l-kelma l-iktar adatta, però hmm. ċe nikteb eħe fuq drittijiet tan-nisa u fuq l-esperjenzi li għaddu minnhom in-nisa x'jiena mara wkoll. Il-ħaġa importanti għalija hija li jiena nemmen li in-nisa huma biżżejjed kapaċi li jdejjaqni f'ċertu f'ċertu nisa hija l-vittimizzazzjoni. Għax bil-vittimizzazzjoni m'intix empowered biex tbiddel l-affarijiet u jiena nemmen li n-nisa għandhom il-potenzjal li jbiddlu l-affarijiet u jgħixu l-ħajja kif jixtiequ huma. Ovvjament hemm sitwazzjoni diversi qed niġġeneralizza ftit għax eh, eh, jiddependi fejn twilit, f'liema kuntest qed tgħix. Eh, ma biex nillokalizzaw ftit il-diskors. Naf li għandek id-distanza pjuttost maqtuwa, imma fej tara Malta l-lum fej jitlu mhux biss drittijiet tan-nisa, manka kif kif aħna qegħdin naġixxu fil-konfront tagħhom għandna minn każijiet ta' femiċidju li għadhom qed jiġru qed iseħħu brata allarmanti eh, u l-istituzzjonijiet qed ifallu. Għandek eh, diskors li għadu patriarkali eh, u jħares naħseb kondexxenza lejn in-nisa li anka kważi tihom il-voti biex ikon iktar nisa ġast ikonna n-numru fil-parlament imma meta tara dawn huma more of the same huma prodott tas-sistema fl-aħħar mill-aħħar. inti din din hija sitwazzjoni li tbaqbek jew jew maqtuha minna u ma taħsibx iżejjed dwarha. Mela, hija sitwazzjoni li tbaqbaqni, ovvjament, hija sitwazzjoni li ma teżistix f'Malta biss, forsi f'Malta tidher iktar ma din hija sitwazzjoni li teżisti anke Franza, li huwa l-pajjiż ta' drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet tan-nisa. Ovvjament, ftit nista' nitkellem fuq Malta għax kif qed inti hemm ċertu distanza fis-sens ta' jiena tant ilni li tlaqt minn Malta li kien hemm perjodu fejn kont nipprova nara kif nagħmel biex insegwi dak kollu li qed jiġri f'Malta u naqra l-gazzetti u mmur nara t-Times u mmur nara l-Independent u nsegwi Facebook u qisu kull ħaġa li taħrabli inħossni lost, inħossni mitlufa għax forsi ħan itlef parti minni nnifsi jew ħan itlef dan is-sense of belonging ta' da sens ta' appartenenza lejn Malta li li ma kienx qed jgħinni biex ngħix fil-moment preżenti u biex inkompli għaddejja bil-ħajja tiegħi li issa jien naf per eżempju ġili jiġri li unħossa, eh, ma nistax ngħid li ma nħossix, jekk nara lil xi ħadd jagħmel xi post fuq Facebook li jkun ironiku b'xi kumment fuq li xi ħaġa li tkun ġrat fil-pajjiż u ma nkun fim xejn, jkun hemm bħala mm. kummenti u noqgħod naqrom u xorta mm-hmm. ma nkun fim xejn. Niftaħ il-gazzetta u ma nkunx nista' nifhem li I had to let it go fis-sens ta' ok, ma nistax insegwi kollox, ma nafx qed jiġri f'Malta kuljum, il-headlines narhom kuljum, imma d-dettalji eh, ma jkollix dettalji ta', ta xinu għaddej. Imma spiega li ftit allura bejn dal-baħar u l-baħar. Minn fejn ġejja di, inti eh, hija hija l-longing għal Malta hija huwa l-baħar eh, li qed qed ibedek jew huwa baħar li waslek lej Malta kif fej fej jew jew xejn minn da, xejn minn da kollu. Le, eh, naħseb jina huwa tnejn tnejn f'daqqa huwa l-baħar li li li biet huwa l-baħar li li jġibek li jaqqat le li jaqqat gżira ma' oħra. il-baħar huwa simboliku għal baħar eħe li jifret pajjiż minn ieħor, imma fil-verità mhux pajjiż wieħed biss għax il-baħar li nitkellem fuq ovvjament huwa l-Mediterran. Jiena vjaġġajt ħafna wkoll fil-Mediterran, però essenzjalment huwa huma kif tgħid l-andata r-ritorno bejn Malta Franza, Malta Marsilja, eh, Malta Franza Reġġo Kalabrija, Franza it-Tuniżija, ġifieri mhuwiex speċifikament Mhm. Mainly fuq Malta, imma ma mhux biss. Aha, huwa baħar eh, ta' ħafna kulturi, ta' ħafna rikkezza li ħanaslu għalija f'sekonda, però qabel qabel nimxu anki għal xogħol li tagħmel fil-pajjiżi differenti tal-Mediterran. Taqralna silta minn min dal-ktieb?
U minn ma kont preparajt, ftaħt il-ktieb u ġiet il-poezija li, li konna qed nitkellmu fuqha, jien mara. Intom mhux mara tgħidli, Ibni, għax tridni għalik biss. Imma jien mara, mara, imbagħad omm. Jien omm għax jien mara. Tgħidli li tixtieq terġa' tidħol bebbuxu f'ġufi. Tridni nġorrok dejjem miegħi. U jien nipprova nikkuntentak. Ngħidlek li dejjem tkun miegħi, tkun f'kull rokna ta' ruħi, għax kbirt ġo fija, għax selliftlek ġismi u nifsi, għax ħriġt minni. Imma m'intix tiegħi, int tiegħek biss.
X'jgħidlek illum it-tifel meta għax issa jaqra dik il-poeżija, jista' jaqra u jifhimha nimmaġina. Ngħidlek il-verità għadni ma sibx il-moment għadni ma sibx il-moment li naqralu l-verżjoni Maltija imma naqralu l-verżjoni Franċiża wkoll għax ovvjament mhux se jifhimha kollha bil-Malti. Imma eħe, hija xi ħaġa li nixtieq nagħmel dalwaqt. Karl, li, li konna qed insemmu fuq il-baħar l-ewwel. Mhm. Ovvjament din il-ħaġa li li jina bejna u hemm u li hemm dan il-baħar qed jifridni mill-post fejn twelitt u mill-familja tiegħi u minn ħafna ħbib li nħobb. U li fil-bidu tani dan is-sens ta' instabilità b'xi mod, instabilità emozjonali u instabilità ġeografika xil-ħin kollu nġor eh, minna u għalem. Imma biex nerġa' niġi għal proċess spiritwali, ehm, li jiena ninterpretaħ bħala proċess ta' growth, nerġa' ngħid, hija li kelli nitgħallem l-istabilità insiba ġo fija, li nsib speċi ta' stabilità ġeografika imma ġewwa fija. Għax ovvjament nemmen li tista' tkun ukoll li tista' tibqa' tgħix dejjem fil-post fejn twelidt u ma tasalx għal din l-istabbilità ġewwa.
Mhm. U din eħe, tista' tista' tibqa' mek, tibqa' fil-post fejn fejn twelidt u inti e, però qed tesperjenza wkoll mill-aspett ta' immigrazzjoni, ta' immigrazzjoni biex insejħu. Eżatt.
Issa, hemm ovvjament dak l-aspett li inti tgħid imma jiena ma jien xejn, għax la jiena Maltija 100% issa, la jiena Franċiża u lanqas jiena Taljana, mela jiena x'jien? Imma jiena koll it-tlieta li huma kollha f'daqqa kważi mhm. sirt. Mela, la qed nitkellmu ftit fuq dawn l-identitajiet eh, mediterranji tiegħek. Eh, eh, għajdilna ftit fuq ix-xogħol għax U jiena ħdimt ukoll ftit miegħek, ftit ħafna, però eh, naf li kellek eh, xogħol importantissimu ma' awturi, ma', ma artisti u manki ma' attivisti mill-Mediterran, inkluż mis-Sirja, inkluż mill-Libja. Mill-Libja. Eh, eh, anka anka fid-del tal-rebbija arbija eh, illi kontu għedin anka tospitawhom Pariġi, tatu workshops. Eh, għedin naftit dak l-aspett li forsi mhux ma, ma nafux daqstan. Mela, jina mil 10 snin, eħe, 10 snin naħdem ma din il-fondazzjoni René Sedu kien jisima, kont naħdem u kol ma babelmed.net li kienu zewċ organizzazzjonijiet ehm, partners jikkollaboraw flimkien u ovvjament dan ix-xogħol li li tani ħafna x'l-ewwel net tallimt tallimt ħafna minn ħafna kulturi differenti. Għamilt ħafna riċerka għax ix-xogħol prinċipali tiegħi kien li immur fil-pajjiżi u, u nara insirna fiktar fuq is-setturi indipendenti, setturi kulturali u artistiċi. u min jgħat jaħdem fil-pajjiż għal-libertà, għad-demokrazija, għal-libertà kulturali, għad-drittijiet kulturali u artistiċi ta' espressjoni u li konna nagħmlu wkoll aspett ieħor barra din ir-riċerka kienet li nippruvaw noħolqu, nippruvaw nagħmlu networking. Kien hemm aspett aspett ieħor ovvjament ta' attiviżmu għax aħna il-fondazzjoni kienet membru tal-Euromed Non-Governmental Network u kienet membru fondatur tan-network Franċiża. Allura per eżempju dawk il-workshops mal-attivisti ma Sirjani u Libjani kienu organizzati f'dan il-kontest. Mhm. L-idea kienet li noħorġuhom minn hemm u kif taf inti kienet diġà bdiet il-gwerra fis-Sirja ġifieri ħafna minnhom kien anki vjaġġ perikoluż għax ġew jew mit-Turkija jew mill-Lebanon. Imma l-idea kienet li niltaqgħu magħhom Franza li naqsmu magħhom anke d-diffikultajiet tas settur ehm, mhux governmentali hawnhekk u li noħolqu speċi ta', ta skambju u nitalmu mm. minnhom u naraw kif nistgħu ngħinuhom, kif nistgħu nsaħħu eh, ir-reżistenza tagħhom ħan iffaċċjak bħaġa li baqgħet f'moħħi minħabba fik, għaliex inti kont studentni biex niġi nagħti dak il-workshop. Kien hemm Sirjan li wara li għamilna workshop fil-komunikazzjoni u kif kif inti tmexxi il-messaġġi tiegħek, kif tagħmel il-kampanji l-advocacy. Għalli inti li jattilna huwa ok, tajjeb, għalli ma jiena ngħidlek un faqa jibki, jiena ngħidlek li jekk anke jekk nagħmlu kull ma tilna inti to the letter, xorta n-nies ma jimpurtomx minna. U jien ma kellix risposta, fis-sens ok, parti minni tgħidlu, ovvjament e, e, irridu nibqgħu niġġieldu, hija dik is-sentiment tiegħek dawn qed nitkellmu fuq inkluż Malta, jiġifieri hemm libertajiet li rridu nibqgħu niġġieldu għalihom u qatt m'huma m'aħna se nkunu f'sitwazzjoni fejn ngħidu dan huwa proġett kompjut, anzi ħa jiġu mumenti fejn il-libertajiet tagħna se jittieħdu u rridu nerġgħu niġġieldu għalihom. Mhux hekk, eżatt, ħafna jiena meta meta nikkumpara ma' ftit snin ilu ħafna mill-libertajiet tal-lum huwa inqas milli kienu qabel. Avolja, ġifieri x-xogħol tagħna ta' dan l-attiviżmu nemmen li għadu jagħmel sens u għadu rilevanti għada aktar mill-lum. Ġifiri, ovvjament ma nistax ngħidlek Karl li ma jkunx hemm momenti fejn niskuraġġa ruħi u ngħid il-ħanina dinja kemm ħandumu ngħid niġġieldu għall-istess ħaġa. Però jiena xorta nibqa' nemmen, ovvjament jiena persuna li minn dejjem kont nemmen fin-nozzjoni tal-Mediterran ta' Mediterran, mhux ta' Mediterran li xtata tipo ta' mare nostrum, imma ta' Mediterran b'ħafna tumbati ta' mhux bħala reġjun omogen, imma ta' ħafna differenzi, mhux differenzi bejn pajjiż u ieħor, imma ta' ħafna differenzi anki fl-istess pajjiż, anki fl-istess reġjun, anki fl-istess eh, villaġġ jew fl-istess belt. Imma hemm jiena nemmen li hemm elementi kulturali u umani li huma li jixtieħbu biex ma ngħidx li huma komuni, imma hemm problemi komuni wkoll. Mhm. Ġifieri m'hemmx
U li naħseb naħseb fl-isfond ta' dak li qed tgħid int, però anka fl-isfond tal-mandat ta' Pen Malta fost l-oħrajn, hemm irridu nqumu jekk irridu nemanċipaw ruħna rridu nqumu għas-solidarjetà ta' dawk ta' madwarna għax aħna ngħixu imdawrin mill-Eġittu, Tuneżija, Libja, bħalissa għaddej qed jeslunna aħbarijiet terribbli mill-arar. Dawn jaħtieġ inkunu iżjed solidali, inkunu nafu x'inhu jiġri madwarna, hemm artisti, hemm nies komuni li jaħtieġ ngħidlu l-istejjer tagħhom u inti qed hemm ħafna differenzi, però wkoll dak li jaqadna hija l-umanità u anka il-libertà li rridu li konna il-vuċi tagħna. Sija jekk inti Sirjan qed tiġġieled kontra reġim oppressiv, jekk inti Libjan eh, maqbud bej żewġ forzi korrotti li qed jippruvaw jieħdu pajjiżek, jew eh, jekk qiegħed f'Malta fejn għandna Kastilja maħkuma mill-mafja. Għandna għandna ħafna elementi komuni li għandhom waslu għall-emanċipazzjoni tagħna malli narfu kemm aħna fil-verità komuni. U l-ġlida tagħna dejjem trid tkun naħseb jiena mhux lokali biss, fl-istess ħin lokali ma fl-istess ħin ukoll internazzjonali. Ġaċ tajt ikun hemm solidarjetà u attivizmu lokali imma b'xi tip ta' konnessjoni, ovvjament nemmen li l-attivizmu jista' jkun ukoll juża l-arti u l-kultura bħala mezz li huwa parti mix-xogħol li qed nagħmel bħalissa ma' Manakuma Teatru pereżempju li eh, xtaqt insemmija ovvjament dawn l-aħħar ħames snin illi naħdem magħhom iltqajt sirt naf lil Manakuma Teatru permezz ta' Malta, permezz tal-Festival tal-Letteratura ta' Inizjamed. u qisu ħloqt jiena waħdi l-ġob tiegħi magħhom għax meta bdejt naħdem hemm ma kienx hemm komunikazzjoni, ma kienx hemm website u speċi ta' bdejt nibni ftit kollox pass wara pass mhux waħdi ovvjament imma ma' persuni oħra. U li jolqotni l-iktar f'dan ix-xogħol huwa li l-idea hi li nagħtu vuċi through il-performance, performance arts, kemm teatru, kemm anke letteratura u, u forom oħra, for, forom trasversali, ħanajtek multidisciplinari, natu vuċi lil dawk li s-soltu ma jkollhomx. Fil-fatt ħafna mill-plays mil huma jittrattaw l-ewwel net 99% dwar l-istorja kontemporanja tan-nofsinhar tal-Italja. Imma dejjem irrakkontati minn personaġġi marġinali fl-istorja, imma li joħolqu l-istorja daqskemm joħolquha dawk li huma l-iktar imsemmija mill-mass media u hekk. Fil-fatt issa aħna nitkellmu qed ittellaw eh, verżjoni ta' li li għade eh, li għamiltu intom, le li hija eh, li li għade rakkuntata minn persuni li fl-istorja kemm jeżistux. Eżatt. Le, qed nieħu gost li semmejta, eh, però qed jaħalbirna l-ħin Liz. Eh, fuq ix qed taħdem bħalissa bħala kitba? Qed taħdem fuq xi xogħol ġdid, hemm xi ħaġa fil-form? Mela.
Ehm, l-ewwel net ovvjament għandi ħafna inqas ħin biex nikteb daw l-aħħar snin. Però ktibt ktibt ftit minn wara bejn baħar u baħar għandi jena jdu mazz ta' poeziji li għadni minix ċerta totalment minnhom kollha, għatet għatet nrid nirfinhom ftit. Imma xi ħaġa ħassir bihom, ma nafx għadni ma nistax ngħidlek u ovvjament għadni qed ingawdi between the brackets il-traduzzjonijiet ta' bejn baħar u baħar għax għadu kif ħareġ bejn baħar u baħar l-Indja bl-Ingliż. Ġifieri issa kemm il-lingwa ħareġ eh, fih issa Ħareġ eh, ħareġ bit-Taljan l-ewwel, u mbagħad ħaq l-Italja, u mbagħad ħareġ bl-Ispanjol, Spanja, Barcellona u ċ-Ċili. Ħareġ il-Greċja, Ateni, ħareġ il-Kajr, bl-Arbi, U issa u issa bl-Ingliż l-Indja. Ġifieri iva vjaġġa daqsxejn iktar minni. Impressjonanti.
Liz, nirringrazzjak ħafna tal-li kont maħna, eh, grazzi tal-li naqat maħna, samt maħna dawn il-ħsibijiet u poeziji sbiħ immens. Grazzi wkoll lil Claire Azzopardi tal-għajnuna li ttini bir-riċerka biex intellgħu dawn il-poddati. Grazzi lis-semmija li ta' kull ġimgħa jingħaqdu magħna għal episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħallulna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq penmalta@gmail.com. Grazzi ħafna, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.